An haut befanne mir eis virun der Colmar-Schwämm fir de Schwammeeschter Sven ze treffen. Moien Schwammeeschter Sven, wéi geet et dir dann haut? Mir geet et ganz gutt, merci. Sou, da fänke mer mol mat der éischter Fro un, Wéi funktionéiert eng Schwämm? Majo, eng Schwämm funktionéiert esou, mir hunn D'Waasser am Baseng, dat Waasser bleift dann net am Baseng, dat leeft déi ganzen Zäiten iwwer d'Rigolen erof an eise Keller, an eise Maschineraum, wou et dann opgefaange gëtt. Da gëtt et filtréiert, gëtt waarm gemaach, gëtt Chlor derbäi gemaach an dono kënnt d'Waasser erëm ënne ran an de Baseng. Dat ass elo eng Kuerzfaassung dervun, mee do kënne mer awer och gär eng Kéier kucke goen, wann s de wëlls. Jo, ganz gären! Da komm, mir ginn. Voilà, hei hu mer zum Beispill de Filter, wou d'Waasser eben duerchleeft. Gi mer weider duerch. Bis bei eis Flormaschinn! Wéi verleeft dat, wann der d'Schwämm botze musst a wou fléisst dat aalt Waasser hin? Also wa mir d'Schwämm botzen, da musse mir als éischt emol d'Waasser aus de Basenger loossen an do maache mer einfach e Schiber op bei all Baseng. a loossen dat Waasser ganz, ganz lues eraus. Dat ka bis zu dräi, véier Deeg daueren. Dono doen d'Schwammeeschter d'Stiwwelen un an et gëtt Produit geholl an da gëtt de Baseng geschruppt. Fir war ass an der Piscine Chlor dran? De Chlor ass extrem wichteg, well deen am Fong d'Bakterien an d'Viren oftéit. Dofir muss mer de Chlor reegelméisseg, kontinuierlech bei all Baseng derbäi ginn. Voilà. An ech hunn nach eng Fro, Firwat ass dat doen do? Ah, déi Dusch, jo, dat ass keng normal Dusch. Dat ass zum Beispill, wann de Schwammeeschter hei ënne schafft, well dee muss och eeben handwerklech begaabt sinn, heiansdo Pompelen entlëften oder mam Chlor schaffen. An heiansdo kënnt et awer vir, och wann en alles ugedon huet, fir sech ze schützen, dass en Chlor an d'Aen kënnt oder op d'Haut kënnt. An da gëtt et eng Rettungsdusch, wou een dann zitt. Wann ech elo giff dorunner zéien, da wäre mer richteg naass. Ok, interessant, merci. Gär geschéen. Ok, déi nächst Fro ass, Wat fënnt Dir am positivsten an am negativsten un Ärem Beruff a firwat? Hui, dat ass eng gutt Fro. Positiv ass am Fong esou, mir hu ganz vill mat Leit ze dinn. Mir kënnen ganz vill Coursen maachen. Mir hu mat Kanner ze dinn, mat Babyen, mat Sportler, mat eelere Leit, Häerzpatienten. Extrem vill Vilfalt ass wierklech do. An am negativsten? Negativ, wat ech elo perséinlech fannen, ass wann ech en Erliefnis hunn, wou een eben elo, soen ech emol, ënnergaangen ass. Well oft hu mir elo bei eis an der Schwämm, Eeler Leit, déi vläicht en Häerzinfarkt kruten, dat hate mer schonn, oder eng epileptesch Kris, dat muss een och veraarbechte kënnen. Voilà, dat sinn am Fong déi Saachen. Mee dofir si mer awer do. Ok, a wat muss du als Schwammeeschter kënnen? Als Schwammeeschter muss de schwamme kënnen, dat ass jo ganz kloer. Et muss een awer och d'Schwamme kënne bäibréngen un d'Kanner, och un Erwuessenen. Et muss ee ganz vill Course kënne ginn, dat heescht, mir maachen Aquafitness, Aquapower mat Cardiacken, Häerzpatienten. Et huet een am Keller Saachen ze dinn. Et muss ee Chemie kënnen, et muss ee bësse Mathé kënnen. Et si vill Saachen do, déi ee muss kënnen. Ok, an ech hunn nach eng Fro zu dem Baseng. Ok, da gi mer elo dohin. Jo. Wat ass dat éischt, wat ee Schwammeeschter maache muss, falls eng Persoun erdrénkt? Ma de Schwammeeschter muss direkt reagéieren. Dee Moment kann en direkt dem anere Schwammeeschter scho soen, Hei, do erdrénkt een, rufft direkt d'Ambulanz, dann ass dat scho gemeet, well déi brauch och ëmmer e bësse seng Zäit. Dann ass, wär den éischte Reflex natierlech dran ze sprangen, mee mir mussen awer ëmmer kucken, dass e mir net dobäi ënnerginn, well eng Persoun, déi erdrénkt, déi huet extrem vill Kraaft an déi klammert sech fest, da kanns du och selwer a Gefor geroden. Dofir hu mer zum Beispill eng Rettungsstaang, déi weisen ech eng Kéier elo. Ok. A wann en dunn am Drénke wär, d'Staang dran, da kann deen lech einfach festhalen, ne? An da ka mer en un d'Land zéien. Okay. Voilà. Okay. Äddi a Merci fir dee schéinen Interview. Ma ech soe Merci, dass der komm sidd an den Nordpol. Äddi. Äddi. Puh!